Um, helo, fi di ar GT2 ag dwi'n nôl yn y fideo dwytha si ffendio lle i adeiladu tŷ ag cyn i fi ddechrau'r fideo yma um, Nes i um, nes i roed um, gwair ar y llawr a bod yna le i fi wneud yr adeiladu'r tŷ ac barod wan i ddechrau adeiladu'r tŷ.

Um, nes i feddwl cyn y fideo i wneud patrwm ar y tŷ. Um, dwi'n gwneud patrwm, neu dau wahanol fath o bren, yn mynd ar ôl ei gilydd.

A nes i gwneud gwely arall. Pan bod wedi gwneud tri crafting table. crafting table. Dwi'n gwneud, oce, wan dwi'n mynd i fynd i gysgu. Yn gael fi gysgu, nes i droi'n ffordd o fel nath chi weld yn y fideo dwytha. Oce, na i jyst gwneud y siap cyn neud, gwneud y waliau. O, oedd hi bron iawn i fi jyst cerdded nôl fel a wedyn glanio hwnna.

Dangli actifadu. Dwi'n gweithio. Eich gweld y patrwm.

Neu wneud... Okay. Okay. Gynna i darlun bach o bren ar ôl fi fod yn mainio. Dyn... Ach. O, naw. Oh. Ham unwaith nes i dweud um, o hynna Lucas nes i ddisgyn. Felly fi beidio jinxio fy hun eto. Hyn mae'n eitha da. ac o'n i deud gyna nhw wrtha fi fy hun gyna fy ddim angen drws neu jyst atio wedyn. Dyn yr eiliad wedyn, dwi angen drws i fynd i mewn. Okay. Wneud hyn o fanna. Na mor oh, annoying. Pwrwn iawn a jyst geith e gona eto. A dim eto. Hyn mor boen.

O, dwi angen un arall. Just un tamat arall. O, oh, lwcus am hynna. O gynnau un nyrs fanna. Union faint o'n angen, wow. Angen o mwy o just pren. Nid y tod meddwl. Byddaf. Sgynnau unrhyw fwy oes. O. Neu stac arall o inventory. Okay. A dychwalu hon

union e wedi cael... Na, dwi'n meddwl bod e wedi cael byddaf. Pa ddlws da chi eisiau i roed? Na. Um, o, os gynnau'n digon i wneud un. Ond un math ydw i'n wneud beth bynnag.

arall hefyd dyn neu dach chi jyst ma roi pren neu dach chi jyst ma ddefnyddio hwnna ac wedyn defnyddio hwnna wedyn wedyn i neud torches Wedyn, wedyn ata, wedyn ma hein wedi torches. Nhw ata, maen nhw'n rhoi golas a chi'n rhoi nhw lawr, maen nhw'n tywyll llefydd tywyll. Wedyn, dwi'n meddwl na fynd i gysgu eto. Os da, lan No, dwi wedi codi eto am munud. Um, ach, hyn mor annoying. Bocedi dim llawn. Na i wneud rhaw. Hmm. Na i gael gwared o dipyn o redstone. Ach, hyn mor boen.

Ych mae cael yn y gem. Ceta. Mor boen. Cymon chydig, allan y ffridio. Allan y chydig bach o an. Neu jyst dympio lot o bethau. Mae'n cist i wneud lle o fama dwi. Cofio i ti'n glanio'r bloc yna. Mae angen y cobblestone na gyd. Hints am wast a amser. Peta fyny fan atydiaeth a lati fy nhŷ, dwi'n meddwl. Hei cwl, mae gwneud ffrind newydd iddo chi. Ffrind bach newydd.

Os ydych chi'n gwneud cys ddwbl, na fwy o le i gadw pethau. Dyn, os o'n i'n rhoi hwnna wrth i ochr sef o dwi'n gwneud yn ddwbl. Wedyn, na i jyst gwneud hyn yma. Dyn hyn yn fama ac bwyd. Yndi. Snau yn ddim. Na! O, na, na. Helmet is missing. O, na, na, na, na. Ca, dwi'n meddwl na hyn dwi'n mynd i wneud wan. Newid i creative. Mynd i olfod. A,

Um, Ceta. Cofio, fi'n cofio'n union y lle yna. O ia. Dwi'n yn siŵr o ffordd. O, dipyn bach mwy fan. O, eitha lot mwy.

oesoedd wan. Ac wedyn bydd stwff i gyd i mynd. Na. O'n i'n deud a thad, dwi'n cofio lle mae a bob man, neu eiliad wedyn. Na. Ffordd ma, ia, ffordd ma, dwi'n meddwl mae o. Na. Lle? O, ffordd ma. Fama nes i mynd i mewn i maen. Yn cofio hynna. Dwi'n meddwl un o'r mynyddoedd yma sydd yn fama.